Ислам диненә багышланган тормыш. Фильм Гарифулла ишан Гайнуллинның тууына 125 ел булуга багышлана. Россия территориясендә мең елдан артык ислам дине таралган. Аның аерылгысыз өлеше булып суфичылык, әхлакый камилләшү һәм Аллаһка якынаю юлы тора. Бу юлда рухи остазларны ишаннар, ә аларның укучыларын мөридләр дип атыйлар. Ишаннар татар халкы тарихында ислам дине үсешенә, дини гыйлем таралуына, әхлакый тәрбия бирүдә, кешеләрне җан һәм тәм авыруларыннан дәвалауда бик мөһим роль уйнаганнар. Совет чорының иң атаклы татар ишаннарының берсе Гарифулла хәзрәт Гайнуллин була. Ул 1894 елның 24 мартында Татарстан Республикасының Буа районы Аксу авылында дөньяга килә. Авылда мәчет каршындагы дини мәктәпне, аннан Буа мәдрәсәсен тәмамлый. Дини гыйлемнән тыш гарәп һәм фарсы телләрен яхшы өйрәнә. Егерме яшендә ул Аксудан Донбассның күмер шахталарына чыгып китә. Аннан патша армиясенә чакырыла, Беренче бөтендөнья сугышында катнаша. Варшава астындагы бәрешләрдә каты яралана һәм 1917 елны туган авылына әйләнеп кайта.

Белемле, укымышлы Гарифулланы авылдашлары бик хөрмәт итәләр. Ул 1923 елда авыл Советы әгъзасы, 1924 елны Аксу авылын кооперация идарәсе әгъзасы, аннан Аксу кредит ширкәте идарәсе әгъзасы булып сайлана. Коллективлаштыру елларында Гарифулла Гайнуллинның авылдашларының кебек җирләре тартып алына. Ул акча эшләү нияте белән Мәскәү өлкәсенең Шатура шәһәренә чыгып китәргә мәҗбүр була, анда төрле төзелеш эшләрендә эшли, өч ел үткәннән соң авылына кайта һәм шәхси хуҗалыгында эшли йортын сала. 1933 елны Гарифулла Гайнуллинга зур сынау килә. Аның йорты, бөтен мал-мөлкәте тулысынча яна. Ул гаиләсе белән Үзбекстан якларына чыгып китә. Ташкент шәһәренә төпләнеп, тимер юллар каравылчысы булып эшли. Күпмедер вакыттан соң хатыны ягыннан туганы, Махачкала шәһәре имамы, күренекле дин эшлеклесе Баязид ишан Хайруллин чакыруы белән Махачкалага күчеп киләләр. Дагестанда ул балык тоту трестына эшкә урнаша һәм Баязид ишанның мөриде булып сыйфачылыкны өйрәнә. 1937 елны Гарифулла хәзрәт туган якларын сагынып кабат Аксуга кайта, колхозда эшли, яңадан йортын төзи. Суфичылык юлында үзен камилләштерүен дәвам итә. 1941 елның 22 июнендә илгә зур сынау килә. Бөек Ватан сугышы башлана. 1942 елның апрелендә Гарифулла хәзрәт кабат армиягә чакырыла. Казанда хәрби әзерлек үткәннән соң, Сталинградны дошманнардан саклауда катнаша. Кан койгыч сугышларның берсендә ул каты яралана. Озак вакыт госпитальдә ята, фронттан инвалид булып әйләнеп кайта. Авылында колхозда эшли, рухи остазы Баязит ишан Хәйруллин белән элемтәсен өзми. Сугыштан соңгы елларда аның янына Махачкалага йөри, гыйлемен арттыра. Бер баруында ул рухи яктан камилләшеп, ишан дәрәҗәсенә ирешә.
Әти безнең ишан дәрәҗәсенә җитә. Ишан булыр өчен бик зур хезмәт кирәк. Әйе, менә шул, шуннан соң гына булып була ишан. Шәригать бар. Шәригать. Шәригать дигән нәрсә, әйе, менә биш вакыт намазын тотасың, уразаңны тотасың, менә бу шәригать, име? Тарикат бар. Тарикат бар. Тарикат юлына кергән кешеләр, алар күп Аллаһыга якынаю, якынаю гамәлләре белән шөгыльләнәләр. Алар төн намазын калдырмый. Алар бик күп зекерләр әйтәләр. Әйе.
Гарифулла ишан, авылында яшен рәвештә дини эшчәнлек алып бара, атна саен мөридләрен җыеп зекерләр әйтә, рухи яктан аларны тәрбияли, авыру кешеләрне догалар укып өшкереп дәвалый. Мең тугыз йөз илле беренче елны Гарифулла ишан гаиләсе белән Казан шәһәренә күчеп килә. Химчистка артелендә һәм башка оешмаларда каравылчы, гади хезмәтче булып эшли. 1956 елның октябрендә пенсиягә чыга. Казанда Гарифулла Ишан атна саен үзен укучыларын яшерен рәвештә җыя, тәрбияли, җәмәгать белән зикерләр әйтә. Исән калган Абделханнан Сафиуллин, Әхмәт Заки Сафиуллин кебек өлкән ишаннар белән якыннан аралаша. Ул даим рәвештә Казан шәһәрендә бердәнбер булган Мәрҗани мәчетенә намазларга йөри, авыру кешеләрне эшкәреп дәвалау белән шөгыльләнә. Аның янына еш кына илнең төрле төбәкләреннән күп кешеләр дәваланырга, киңәшләрен алырга, дога кылдырырга киләләр.
Кешене эшкәрәдерие, эшкәрәдерие. Аның, аның эшкәрүе дә анарда энергетик та бик куәтле булган. Ул кешене бер кулык кул кую белән генә дә терелтәдер. Эчендә безнең әтинең рингенты бар ие. Рингенты кешендә нинди авыру бар, шуны күрә. Әйе. Әгәр дә анарга операция кирәк булса, кызым, минем янда йөрмә, сиңа пычак кирәк дип җибәрер ие. Әйе. Аның эшкергән кешесе сырылмыйча калмады. Менә безнең бу Казанда инде Рәшидә Исхакый известный хатын. Рәшидә апа килгән бер үзенең ни Исламия исемле кызы белән. Хәзер бу ни инде сразу сразу әйтми инде ашмый нина. Менә бу кызым авырып тора әле бабай кара әле. Кил монда кызым утыр дигән. Бу кыз сәламәт дигән. Шуннан соң үзенең сырын ашкан инде бабай. Без шундый ни белән килгән иде әле. Менә моны ике җегет сорап тора инде. Берсесе нидән? Шушы шәһәрдән. Берсесе менә Камил дигән хирург булып чыкты, намазларда укый башлады инде ди. Кайсысына менә тәвәккәллек икән бу кызны ди. Менә ди, бу Камиле тылып торсын ди. Менә шушы җегеткә чыкса, бик бәхете ачык булыр аның ди. Шуннан соң аның бер туган апасымы, сеңлесеме бик каты авырый торган була. Бөтен дөньяны җырып әйләнгәннәр инде алар. Блатной да калмаган, ни дә калмаган инде. Әти, әти алып килгән инде. Шуннан менә гомер буе ди Рәшидә апа әйтә, исемнәрен атап дога кылып тора ди. Бер генә барып кайттык ди. Бетте авыруы ди. Менә Гарифулла бабаң инде ул өшкереп тә теләде кешеләрне. Күреп тә нитәргә менә берсен мин шуңа бер берәүнең шайтан табына баскан ди ческән әйберләр, гнойлар әйтә, нитә өшкереп шуны теләткән бер кеше бер җигне. Гарифулла дигән бер кешене. Аннан соң берәү килә дә аны малай җуала. Тек Камчаткада каядыр шунда. Япон җагында каядыр эшли дә. Ете, малайыгыз исән, ди теге әбиеңә. Кайта малай күпмедән соң, марҗасыннан аерылган. Зур малай кайтып монда өйләнеп, таки шул кайтты менә аның аның нидер ни бар идеге, сәләт. Әлбәттә, СССРда дингә каршы сәясәт булганга, Гарифулла хәзрәтнең эшчәнлеге дәүләтнең эчке органнары тарафыннан даими күзәтү астында була. Әмма ул тикшерүче агентларның килүен алдан белүе, өч сугыш ветераны буларак намуслы хезмәт итүе, зирәклеге, сөйкемлелеге аркасында эзәрлекләүләргә эләкмичә, ислам дин үсешенә яшерен рәвештә хезмәт итүен дәвам итә.
Җомгага барып утыргач, артында КГО утыра инде. Шулай, шул Мусин дигән кеше бик аны аптыратты инде. Шул, әйе, артында. Кеше белән сөйләшергә хәл юк инде, кеше белән. Нәрсә сөйләшә, нәрсә нитә. Нишләп аны мына шулай күзәткәннәрдер инде. Сатучылар да бар, карчыкларга хәтле җибәрәләр итегеннән кылыбыдан. Ниләр? Әткә әйтәдер, килә берәү, сак бул дип, әнкәйгә. Хөкүмәткә каршы сөйләмим, ни анда, ни чыкмыйм әткәйдән, әнкәйдән.
Гарифулла ишан сәяхәт кылырга ярата. Ул еш кына Буа шәһәренә кайтып йөри. Биредә аның дуслары, шәкертләре күп була. Бигрәк тә ул дин әһелләре Абделмәлик Мөлеков һәм Камил Бикмөхәммәтов белән якыннан аралаша. Буа мөселманнары аның һәр кайтуын шатланып каршы алалар, күп дини мәҗлесләр, Коръән ашлары оештыралар. Ул кайткан саен Иске Татар зыяратына барып, анда күмелгән ишаннарга, күренекле шәхесләргә догалар кыла торган була.
Гарифулла хәзрәт инде ул шундый авыр вакытта менә шушында мәчетне дәвам иттереп, картларны вәгазьләп, нәсыйхәтләп, кайтып менә Казаннан, Казанга күчеп китсә дә, безнең авылны ташламады ул. Картлар бик ихласлы, яраталар ия. Әйе. Ул безнең авылны гына түгел, бу Лаеш яклар бөтен яклар аны беләләр, бөтен җирдә дингә бастырды ул һәммәсендә. Аны җан тәне белән җырлый инде ул. Ул бабам. Мин шуларныкда белән кечкенә чагымнан менә шул. Әйе. Аны куркытып та карадылар, җук, курка торган түгел инде ул. Рифулла ишан гомер буе хезмәт итеп үз кәсебенә яши. Төрле урыннарда гади хезмәтче булып эшли, орлыклар сата. Хәтта хаҗ кылу өчен кирәкле булган акчаны җыя. Аннан берничә ел буе совет хөкүмәтеннән рөхсәт алу өчен йөри. Күп тапкыр тикшерүләрдән соң, өч сугышта Ватан өчен көрәшкәнен, намуслы хезмәтен, үрнәк гаиләсен исәпкә алып, 1957 елны хаҗга барырга рөхсәт бирелә. Шулай итеп, СССРда бик әз кеше генә бара алган Мәккә һәм Мәдинә шәһәрләрендәге изге җирләргә хаҗ кылу бәхете аңа насыйп була. Сөйләгәне бар. Хаҗга баргачыннан инде бер гарәп белән сөйләшеп торадыр идем. Ә, менә гарәп сорый икән, сез дә вот коммунистлар, сез дә намаз укымыйлар. Ә, әтке әйткән, бездә теләсәң күп укы, намазлыктан алып ташлаган кеше юк, укыма дип әйткән кеше юк, укыйбыз дигән әтке. Хатыны Разия абыстай белән Гарифулла ишан 13 бала тәрбияләп үстерәләр. Кызганыч күп балалары яшь чагында ук вафат була. Бүгенге көндә Казан шәһәрендә аның ике кызы, Зөбәрҗәт һәм Җәүһәрия абыстайлар яши. Грифулла ишан һәрвакыт вакытын файдалы итеп үткәрә. Эшеннән тыш вакытта көн саен өстәмә гыйбадәтләр кыла, зөкерләр әйтә, Коръән һәм дини китаплар укый, килгән кешеләрне кабул итә. Һәрвакыт илдәге сәяси вәзгыять белән кызыксынып бара, гарәп телен яхшы белгәнгә, чит ил радиоканалларын тапшыруларын тыңларга ярата. Ул беркайчан да акчага, малга, кешеләр мактавына, дөнья дәрәҗәсенә кызыкмый. Эшләп алган акчаларыннан һәм аңа бирелгән садакалардан мохтаҗларга, бигрәк тә үз укучыларына һәм яшьләргә ярдәм итәргә юмарт була. Классик татар киемнәре кияргә тырыша, дөрес туклануга бик игътибарлы була. Гарифулла ишан гаиләсен һәм якыннарын бик ярата, күркәм рәвештә тәрбияли. Мөридләренә аерым игътибарын бирә, алар белән һәрвакыт очраша, гомер буе төрле яклап ярдәм итә. Аның танышлары һәм дуслары бик күп була, ул шул ук вакытта ышанычсыз кешеләрдән саклана белә. Сөйләшкәндә шаяртырга, кешеләрнең кәефен күтәрергә ярата. Зекер мәҗлесләре үткәрәләр, инде әткәйләр идәнгә утыралар, җыелышып, бик күпләр булалар, и алар бер ун-унбиш кеше дә буладыр, и ун гына кеше була, аз булмыйлар и кеше. Шул кадәрле аннан әнкәйләр ин шул зекер утырып, укып бетергән җиргә компот Эрек, кара җимеш салып, компот ясап куялар, ди, бер-ике чиләк. Алар инде ис китәрлек инде, нитеп, зекер әйтәләр, ди. Лә илаһа иллаллах, лә илаһа иллаллах дип, шулай бөтен иллаллах дип нитәләр инде бик әйтәләр. Дежурлап торалар инде урамда, кем килмиме, сакламыймы. Гел кагабар итеп җырны бит инде. Шул әткәй Гел шундый мәҗлес үткәрәдер и авылда да, монда да. Ул үзенең чорында бик зур хезмәт күрсәтте. Ул бик зур хезмәт анда чөнки без генә бардык та күрдек тә түгел, бу э, меңләгән кешеләр күреште. Мәсәлән, әгәр шулай ук әйткәндә Безнең авылга кайта иде, Иске Ибраев авылына, Аксубай районына кайта иде Гарифулла хәзрәт. Иртә намаз укылып беткәнче капка төбендә, бабайның капка төбендә инде унар кеше басып тора иде аны мәҗлескә алып китәргә мәҗлескә яисә үзенә инә хәер догасын алырга дип көтеп тора иделәр бу һәр көнне Әмма ләкин бүгенге көндә мин тәмеш күп җирләрдә булам, күп дин әһелләре белән күрешәм. Мин анда кешене күргәнем юк. Гарифулла хәзрәт шикелле кешене күргәнем юк әлеге көннәрдә. Бүгенге көндә Дагестанда Ахмад хаҗи муфти, Дагестан муфтие, мин анарда күп мәртәбә булдым, күрештем. Бәлки әле ул андый дәрәҗәгә бик күп җитмәгәндер дә. Моны Мәликә анарда бар. Анарда бар менә шушы э, ишан хәзрәтләренең э, дипәтик инде тәсире бар. Мин аны әйтә аламын.
Танылган татар ишаны Гарифулла хәзрәт Гайнуллин илдә дин тыелган елларда ислам динен саклап калуга шактый өлешен кертә. Ул үз заманының рухи авторитеты була. Гарифулла ишанны замандашлары гади, кешелекле, тирән белемле, югары әхлаклы, юмарт, киң күңелле, нурлы йөзле, матур сөйләмле, шаян табигатьле итеп тасвирлыйлар. Аеруча анарда чын ишаннарга, Аллаһка якын булган кешеләргә хас сыйфатлар була. Ул кешеләрнең эчке дөньясын сизә, тиешле киңәшләрен бирә. Аның күп догалары кабул була, зур авырулардан кешеләр терелә. Кем генә ярдәм килеп сораса да, ул һәрдаим булыша, чын күңелдән ярдәм итә. Шуңа да аны дин тотучылар да, гади кешеләр дә бик яратканнар һәм хөрмәт иткәннәр. Гарифулла ишан 1984 елның 6 апрелендә 90 яшендә вафат була. Ул Казанның Яңа Татар бистәсендәге мөселман зиратына бик күп кешеләр катнашында җирләнә. Аның остазлык юлын Буа шәһәре имамы Камил хәзрәт Бикмөхәммәтов дәвам итә. Әмма барын да үтәп бетерә алмый, ул вафат булганнан соң, 2000 нче елны татар ишаннарының борынгы силсиләсе һәм Татарстанда суфичылык традицияләре вакытлача туктала.
Гарифулла хәзрәт исән вакытында, мин яшь булсам да, ләкин аралашуым булды алардан. Кайбер дәресләр дә алуга вакытым булды. Әтием Габдулхак Саматов та бик аның белән аралаша иде, хөрмәт итә иде. Һәм соңгы вакытта аның инде Гарифулла хәзрәт үлгәч, инде әти картайган көндә аның гыйбадәт кылуы, әлбәттә, аның эшен дәвам итү дип аңларга мөмкин. Аның э, зикерен дәвам итү. Э, Шуңа күрә Алла Тәгалә рәхмәт кылсын андый кешеләргә.

Шуны үтерергә тырышабыз. Ну, Гарифулла хәзрәт шикелле кешеләр булуын мин бик теләр идем бүгенге көндә, чөнки ул бер дә түгел, биш тә түгел, меңләгән шән хәзрәтләр кирәк. Ул чөнки элек шулайрак булган да, билгеле, ул һәрбер район өчен түгелләр инде, бәлки беш йөз километрга бер йөз километрга бер шундай ишан хәзрәтләр булган ул рухи тәрбияне бик күп бирүчеләр булган һәм гарифулла хәзрәт үзе казан шәһәрендә яшәп бәлки татарстанда да үзе генә калучы булгандыр без ана белән Әни белән әти белән дә, Абдулха хәзрәт белән Кәүсәрә абыстай белән, әниемнең исеме. Без аларга күп бардык, күп мәртәбә күрештек, аралаштык. Һәм менә шундый рухи тәэсирне э, мин бүгенге көндә дә э, аны күргән юк. Шуңа күрә дә э, Аллаһ Тәгалә насыйп итсен, киләчәктә дә безнең дә халыкларыбызда Шундый ишан хәзрәте дәрәҗәсенә җитәрлек әхелләр булса, бу бик яхшы булыр иде. Чөнки хәзер әлхәмдулилла халкыбыз намазга басты, дин юлына басты. Ә минем иң кирәклесе бу хушу хәлдә Аллаһ Тәгаләгә таяну дәрәҗәсенә ирешү тагын булырга тиеш. Ул, билгеле, шундый олы кешеләрдән генә булырга мөмкин. Ишан хәзрәтләр шикелле дәрәҗәләрдән генә аны алырга мөмкин. Шуның өчен дә инде Аллаһ Тәгалә насыйп итсен, киләчәктә дә шундый Гарифулла хәзрәт шикелле ишан хәзрәтләрен бездә дә халкыбызда булуын насыйп итсен иде. Амин.
Гарифулла ишан Гайнуллин совет чоры елларында Урта Идел буенда суфичылык традицияләрен саклап кала һәм аны дәвам итә алган иң күренекле дин әһелләренең берсе була. Аның ярдәмендә күп кешеләр дин юлына баса, халык хәтерендә иман нурын саклап калуга зур өлеш керткән шәхес булып истә кала. Аллаһ Тәгаләнең рухын шат әйләсен һәм моннан разый булсын. Фильмның авторы Рәшит Маликов.